Dai ki si ta trempan pero ke tu bai trempan of no calor ora calor la ki bo tin ku hasi Da un braicha. Si bo ta bebiendo, Responsabelmente, si bo ta sí. bebiendo ku nos, bebe responsabel. Si bo ta Ei. menor di edat, hasi responsabel. Wara trankil. Ei. Wara si bo ke chek nos episodionan òf otro podcastnan òf tende muzik, bo por chek riba e plataforma gratuito di Digicel, kual ta GoLoud. Nada di come menti data. Si bo tin un plan activo. Anto prome cu nos cuminsa e episode cora suscribi na na Woman Rex. E ta totalmente gratis. Si bo si bo no haci'e. Di no prime campanita con. Bo sa kitta pasa si bo no haci'e? Bo ta racista. Di con. Antonio hende no ke ta racista. Dus primi suscribi nan. Di con bo ta racista si bo no primi'e? Awel esei mi ta bisando bo. Si bo no primi'e bo ta racista. Primi nan. Anto si bo haci'e caba.

Welcome Mati. Thanks thanks danki por invita mi tambe mi te despues bastu rato cu boso ta por bo contact mi pero awo stima a traha tempo. Schuiven mai cu dikse cu bo ale sea mas cerca ta mas. Awo stima a traha tempo ke me mi te. Master master. Bo mira como bo stem a cuminsa sona bass me sona. No bon chi welcome anto mi sa cu. Den kuminsamentu bo no ta tin tempu paso bo tabata bisa ta traha riba riba e komo ta yeme sportschool, gym? Sportschool, si. Mi tin un gym di boxing, anto eigelik mi ta traha normal. Anto despues di trabou mi ta bai na mi gym, despues e e tempu tin ora ta kai krap, paso mi ta kaba dos or, despues mi ta kuminsa bèk na gym tres or. Lo dje tin ora mi ta un pasa te nuebe or mi ta ri dies, tin ora mi ta kaba dies or. Anto esei ta tur dia, anto dja biernes so mi ta kaba un tiki trempan ku ta ocho or. Pero tin ora mi tin training diasabra tambe of tin ora si no por diasabra nos ta training dia domingo entonces constant si casi tur dia nos ta training. Señor Andrade cuban to? Ah, mi tin ora si. tin ora si bo ta yama buni. Sí. Pero ya ta parti di e trabou. Awor aki ku nos ta yòn, bo kurpa por dun'e, anto bo ta probecha hasi tur loke bo por awor aki. Kita kita e nomber di e di e sport school? Supreme Boxing Center. Supreme Boxing na Santa Rosa? Na Santa Rosa. Net te keda bandi misa Santa Rosa. Net um, así me bota bij Sabana, te school bellen vast. Mm -hmm. Die laat school in. Net ora bota bin voor die Kaskoraweg. Bo sali. Pabo bota mire misa, net in. Na bo man links. Dus aquí bota own net di, di boso, con más, más partners? No, así está miso tine. Ki, ki bao bij abri un, un, un sport school, professor? Wou, Prin- bosai prin- principal, siempre- principalmente seng de un, un algo de deporte que nan na Curaçao no ta e, e No, no ta Eki- eh, eki driver. En realidad, eh, bo no ta echt biba for rije. Pero mi tin ku bisa, mi tin un pasion hopi grandi pa e deporte. Kon esei a kuminsá fe- for di chikí mi ta gusto deporte di kombate, karate, yudo. Anto, m'adrenta kickboxing ku diesinku ai. me drenta ke after djes kuater aña me drenta kick boxing Na unda kua? Na- na seka bast na Bast, bast ja. na e temporada di ta radulfus Sea, di lante Radulfus, toch? Ah, bast tabata Arriba. kei riba? No tabata riba? no na e zal e zal di di gym di radulfus Estoy na- Oké, oké. Ah, oké, Hopi oké. hember sa e temporada nos ta train ei nan anto ya bo ta train etcetera hasi tu ko pero dia mi a bai afo Anto bo ta bai siña ègt bai un tiki mas deep den loke ta trata e deporte pa bo por komprondé e deporte. Anto hopi hende ta mira e deporte komo bisti wante ban tira moketa pero e tin e koe ta hopi diferente anto ora bo komprondele bo ta bira e ta bira hopi mas interesante e ami tu wen mi ta sinta wak pelea fe ora mi tende tin pelea dje sábado fe trempa caminda mi ta mi pota riba kaya mi ta live stream riba mi telefòn pasobra e ta bira asina interesante ku Pasobra bo ta comprendiendo kiko bo ta mirando anto nan ta bira hopi interesante to fe dia mi cuminsa siña bay profundisa den e deporte mes mi di un dia cu mi bin Corsou mi tin cu habri mi school bo sa pa pa mi por crea box do kinan baso ma na Corsou tin hopi talento pero ya ami ta kere mas bien con bo ta siña un hende ta e con bo ta siña un hende box con con bo ta bo ta Pas'é e informashon pa e por pa e por persibí anto pa e por hasi bo komprendé anto esei ta hopi importante anto aki bou e e deporte ta tei pero si bo no haña challenge bo no ta tuma e kos mas na na serio tempo nos ta train ta dos be pa siman anto tanten. Bo no ta hañando un kompetensia fuerte, bo ta keda train dos be pa siman. Si bo sa bo tin un hende, ey, e tim ei, bo tin ku bin bon kontra di dje, bo ta, aya banda tambe ta subi di nivel, nan ta haña nan ta train mas. Anto, asina bo san por keda bèt'l subi e nivel. Enton esei tabata un motibu dikon malantamen skol, pasobra mi di Ku tur e kos ku Ama siña kinan, a yega ora pa mi por aplik'é tambe. Soysa no ta bai ta fásil un, dos, tres, pero a yega ora pa mi aplik'é, anto te ainde ta dunando resultado. Anto bo mester a bòks ora bo tabata mas chikí òf kon esei a bai? Kua Ama bai un skol di deporte, Ama bòks nèt un kompetensha na Kòrsou di kickboxing, Ama gana tambe. Despues Ama bai afó, pero pa. Den ken esei ta? E koe tabata ku Jessy Guai na yu konte. Amo, Jessy Guai pasa. Bo ta na knockout of? Pa knockout, si. Dos mil ocho. Dos mil ocho. Dos mil ocho, si. E koe e koe temporada ku kickboxing tabata hot aki nan na Kòrsou toch? Dos mil ocho bandi te te ku bandi dos mil djes tres, djes kuater e tabata. E tabata hot pero. E no ta semper e deporte no tabata algo ku bo ta bisa ey tin kick box na Kòrsou ban wak i go no tabata algo asi. Meken mi kuto a tin un temporada ku nan tabata hasi e e e torneonan basta basta frecuente na ai asi nan tabata hasi. Anto plus tabatin un masha grandi mes ku tabata na San Bilsi ku mi Un internacional di kickbox en Guayen cu ta ambe den cage. International school ta ambe ta tin hopi evento. Ken mi ga aki di e Jim Boss Clint? Clint. Clint ta bringa bo ta tin e rumannan Gugulski ta ambe. Gugulski ta ainda ta bringa ta ainda. Teine nan ta bringa si. Teine nan ta bringa. Kuantu rumannan ta nan tor so? Tambe ne tres ruman. Tres, kuater. Tur ta bringa. Tur ta bringa bon. Ser, ser. Su mina nan a lanta un dojo tambe despues? Si, si. Nan tin un gym, Profet, ban di Saliña. Tambe nan tin, nan tata tin e gym. Nan tambe ten, nan tambe tin un club basta activo. Hopi activo. Ke a pasa ku e.

um, Fanátiko. fanátiko di deporte ku ta praktiká deporte di bokseo òf ta hopi tiki. Anto pa pa bo logra haña un matchmaking den kombate di di bokseo bo mester tin e edatnan ku ta kai den kategoria, bo mester tin e peso ku ta kai den kategoria anto e sexua e sekso ku ta kai den kategoria. Ke men bo tin ku a tres diferente kos. Anto, beiforbei futbòl ta uj des tres. N ta maka e peso, N ta maka e grandura, nada. Bai nan ta bai un dje tres, un dje sinku, abo manera. Pero den bòks den tur kos mester ta kuadra. E pesonan mester ta den kategoria, e edat mester ta mesun kategoria, plus e sekso. Bo por pone mucho muher kontra mucho hòmber. Anto einan bo ta yega bo tin ora ku bo no ta, ta difísil pa bo haña kontrinkante regular. Awa Jelly, um, bo acaba di menciona tambe cu bo tin tres diferente aspecto cu bo tin un pagatin riba che, mm. bo ta tende ainda. Orta que tambe tu bring. Um, mm. Mi ta sere, mi ta sere. Ora Jelly comienza papia. Sí. Um, sea, dus tres diferente aspecto na cu bo tin un pagatin riba che pa haña un matchmaking. Mm. E prome cu a mi ta importante ta parte di e peso. Kita ture categoria na di peso cu tin Akinan na Kòrsou spesifikamente? Wak, na Kòrsou aktualmente nos tin tur e pesonan, pero ora bo a logra haña un peso mes, bo tin ku wak ki edat tambe. Ke mira, laga bisa tin tur peso, pero laga bisa tin un mucha den sinkuenta kilo, pero por ta tin diesinku aña. Anto tin un otro mucha den sinkuenta kilo ku tin diesocho aña. Bo komo mende ke men tin e peso pero e edat no ta permiti nan bringa kontra e otro ke men tin tur peso na Kòrsou tin tur peso kuminsando for di mucha tin tur peso pero mester tin manera dies mucha di kada peso pa bo por ègt bisa ora bo tin sufisiente juist anto hopi bia ta tres bòks do tin dje mesun peso anto mayoria bia nan e bringa kontra e otro kaba anto na Kòrsou tin e mentalidad un tiki. Swak a mi te miedo of diferente na mi a mi un tiki mas bunita. Dikon? Paso manan ke mean ku si nan bringa ku bo un bey a kaba no tin no ta na nodi bo le bringa. Un revenge no. Esey te kosa anto. Ta of maxima do bey a bo por bringa ke ga ami ami ta mire asina to. Ami ta mire ma. Wak, dependiendo di bo situacion actual na bo pais, bo tin cu adjust bo bo bo. Bo criterianan. Si. Ami ta pensa cu dicon nan no por bringa cinco be mes of seis be mes. Bo sa, mi ta kere tambe ta depende mi atrobe, p'esei abo te akinan e e con e mercado di boxeo ta sitoreit akinan na Curaçao, como por ehempel, mi sa cu tin um, diferente boksdó internashonal ku ta bringa ku e mesun gai mas ku sinku, seis bia, pero dikon? Paso e, e, e pagá, mm. e pagá ta, e pagá ta un di e motibunan mas grandi. Mas grandi. Pero esei ta mas tanto di e área profesional. Pero hasta den amateur bo ta yabu ku kontinuamente, laga no bisa e miyonan di Cuba of miyonan di Kazakhstan, Continuamente nan ta topa otro. O como de ora bo ta bai campeonato na mundial, bo ta bai tope mesun kai ko bringa ku nene otro mundial. Ja. Bo tin ku to beo so ta nan te mio. Anto mi ta kere ku si nos por a adapta nos nos am, mentalidad un tiki lo por am hasi'e diferente. Pasobra si abo a gana mi awe Mi si mi ta mentalmente bon fuerte ta bisa bosa kico e gaya ganami pero mi ta bay corigi e fout na ayi na mi bay pa siguiente bey anto asina boso a mester keda el a wos mi bringa cu bo pero ayi no pero no tin mas hende wen mi bringa cu ni na mi stop e coyo no ta e mentalidad corecto so boso andos lo por yuda otro abo ta ganami awe mi ta bay train bimbe a porta mi ta ganabo despues. Awor mi ta siña boso anto ke ta elevá otro te ora bo haña un kontrinkante di otro pais. Pasobra e den amateur un ta mak uit lètterlek gana òf pèrdè, pero ta mak uit e eksperensia ku bo ta traha. Awor mi pa dia bo ke bira profeshonal bo tin un gran un eksperensia amplio ku bo por bisa ya mi ta kla pa stap over bai profeshonal. Bo kende o bo ke keda tantu aña ta train train pero no ba drenta deri un be Of dos bia. Anto bo ke mea no e gai na me bringa ku nan kaba e ta bon. Te kida ami ta kore. Pero wak pele profeshonal nan ta bringa bo ta bringa. Por bo a yega kuarenta, sinkuenta. A bai last year de sur tabatin un kompetensha den zuid amerika. Gai nan ta puntra nan, nan haci un interview ku kada un. Gai nan ta bisa bo fasil doshen pelea. Amateur? Amateur. Doshen pelea, sinkushen pelea. Treshen pelea. Shen singuenta pelea. Ku kuantu edat? Ku nos edat, binti i shete, binti i sinku, binti i kuater. Nan tin tantu pelea si na kaba. Pasobra nan ta bringa konstant. Bo ta kere ora nan bai den nan estado lou, nan bisa nan ta di di estado willemstad, ban koe willemstad. Willemstad tin tantu boksdo, dies boksdo. Ta nan me ku nan me ta keda bringa tur luna pa bo por aña e rèkr t'ei Bo komo nenan ta kiba kere ta ku rònt mundu nan a bringa pa nan por yega doshent treshent pelea ta ku nan me ku nan me keda bringa ku otro keda bringa ku otro so te eksperensha te kos ku bo ke logra pa bo por bai kompetenshnan grandi mas hopi bo bringa mas relèks bo ta ora bo bai bringa mas bo sa kiko bo ta hasi mas mihó bo ta dominá e materia mas mihó teknik pasobra mas hopi bo bringa mas mihó bo ta keda bira kada bira. Pero bo ta kere hopi pelea tambe di mas ta manera desgastá e. E box door? E box door no? No, tin, no tin un límite ku bo ta bisa. No, a mi ta kere dikon, paso mba um, dependiendo na e edad ku bo tin, si bo ta boi diesocho aña, anto p'esei ta bon pa bo kuminsá mas yòn posibel. Laga nos bisa bo tin ocho aña, bo sa anto bai hasi un pelea di eksibishon, paso bo bou di regla internashonal di iba ku ta e Federashon Mundial di Bokseo, bo tin mas ki kuminsá kompetí legal ku diestres aña, diesdos, diestres aña. Pero paisnan latinonan ta kuminsá ku e gainan for di ocho aña. Pasobra bo por adaptá komo federashon lokal, bo por adaptá bo reglamentunan basá riba bo realidat di pais. Unda e gainan ta kuminsá fei, ocho aña nan ta kuminsá bòks. Anto ki ta pasa? Laga no bisa nan tin ocho aña ku wante djesdos ku ta brinka ku e mucha grandinan ta brinka ku wante djesdos. Ki ta djesdos kiko? Djesdos libra? Djesdos ons. Djesdos ons. Ons. Orait. Laga no bisa mucha grandinan ta brinka ku djesdos ons den amateur. Un par di mucha di ocho aña cu apenas nan forsa desaroya a bisti un djes dos ons cu nan cu nan headgear tambe a seca. Ta con duro e impacto por ta. E impacto no ta dje duro ey riba nan. Bo a comina enton asina nan ta bay haña mas confiansa ora nan bira mas grandi. Bo ta imagina awo mi pone bo san dos cu dos wante awo aki bo ta bay bo ta mane mi ke pran mi da mi. Bo a comende pasobra bo no tin e confiansa ey nan to bo san tin forsa desaroya caba. Ora bo mende ku ora ku e dal bo bo mester ta se ruma mi ke kok aki pa mi siña pero ora bo ta yòn e moketi no ta bai afektá bo manera awor aki ku bo kuminsá siña pasobra awor aki bo san forsa bo san dòrmi grandi kaba bo san tira den mokeda bo ta sinti e e kurpa no ta apsorbé e e sla nan mesun kos mas mesun kos mas ora bo ta anto si bo ta chikitu ora bo ta krese ya bo sa kaba kon pa kita pa mokeda kem'en bo sla ta bira minimal bo gastu des Eslana ku ta bai konektá bo ta soi roba tambe moketa pero nan ta bira hopi minimal fe ora bo ta grandi kaba anto awor bo tin kuminsá bòks nan awor bo kuminsá bòks nan grandi bo te aña basta un par di moketa. Ki ta tur e pesonan di wante ku tin awor aki? Awor aki tin bo ta kuminsá aña wante fe kik bòksnan ta mas abou pero di bòksnan ta kuminsá na ocho profeshonalnan ta bringa ku ocho. Of dies ons, dependiendo e peso. Segun mi fo'i peso mediano bai ariba ta bringa ku dies ons. Anto amateurnan semper ta bringa ku diesdos. Un tiki mas pisa e risea? Un lek mas pisa, aunke e ta masha grandi pero e tin mas sponsi. Amateur ta mas mas proteha. Anto profesional ta mas e wante ta eht hopi chikitu. Pero esei ta manga ke ku edat? Paso diesdos ons ta hopi lek si bo ta riba riba binti aña. Bo sa e no ta lek. Riba bo peso. Of ya e ta leg pero compara cu profesional e ta pasai wak. Mens abo bay box awaki bo abo no bo bisto ni just dos. E ta Just dos. E no ta can- e no ta lastig. E ta hopi fofo. E ta no e no ta e no ta lastig wak. E por ta zona fofo pero e wantenan di amateur tin mas sponsor den. E peden e koki e tin hopi mas aden ku un wante di proshonal un wante proshonal su leyer ta mane hopi mas fin bata primi esei niki bata feel e konopi no si anto pero e ta e ta dies ons of ocho ons kieme bo po yapo ku un dies ons tambe ku mas peden pero ketu bai ta dies ons Oke oke ora bo ta konta nos e dikon bo a start ku bo ku bo djen pero ku bo elaborá un tiki e kon pasobra atrobe dor ku e ta un tipo di business ku bo meta prinsipal no ta bo bai traha sèn for djen Exacto. E tin su opstákulonan tambe ku e ta bo tin ku paga hür bo tin ku kumpra equipment bo tin ku ban pa bo start pa bo ahiendenan pa e koy kòfer e gastunan guia nos un tiki over di e e pèt ku bo ta tin. pa bo habri e gym. Ya, pasobra mi ta kòrda tabata tin otro òf ya, e lokalidat tabata otro. Otro. Ku na kuminsamentu ku tabata ban di. Ban di Toy Box ariba. Sí, eksakto. Si, Santa Rosa mes, sí. Ban di McDonald's Santa Rosa. Sí, mane mi a bisa bo e, e motibu prinsipal ta pasobra mi tin un hopi, un pashon hopi grandi pa bokseo. Anto, una bes bo ta komprondé e kos, Lo bo ta mira hende nan ta para wak boxeo nan ta para pero nan no sa ke kos ta keme nan no ta comprende e kos ta un arte anto una bes bo comprende ke remi bo ta bai guste masha hopi mes ora bo comprende e estilonan kon bo nan ta cambia estilo pa cada estilo asin keme e ta yahta un arte bo sa manera un hende ta. ta pinta un cos ta un arte bo mester comprende pa bo sa te ki awel asina ta anto esey ta e e motibo principal cu malanti mi dje ojala mi por a haci'e sin tin gasto lo mi no a ni cobra muchanan pasobra bo ta haci'e cu angel e pasion pero sowieso bo tin gasto mara bo tin compra material wante etcetera ta pesey a por a bin ke e. E idea di hür, anto bo ta pone ora e box fet, etcetera, pa hendenan por bin box, pa kondishon ku no ke ensla. Anto dje mi por hasi mi mi otro skol realidat tambe. Esei mi ke sa, kon kon bo a kon bo a finance e, kon bo a kon bo a start e? Mas tarte. Esei un invershon basta grandi bo tin ku hasi na kuminsamentu. Kuminsamentu e invershon tabata basta grandi, mi ta tin un sende e spar. ma cumpra tur mi conan mi mes a haci mi research busca mi materialnan wak kico mi mester mi mes a busca lugar bay seke hendenan haci un contract cu nan na inicio e hür tabata hopi kico tres mil y pico si na inicio hür so hür so. Tres mil mi ta kòrda tres mil doshin algu asina kasi tres mil sinku pero e hür ei bo amo ora mi tati mester ora mi tati ku traha hopi duru pa mi por a paga e hür ei mi tati ku traha for di tres ora e temporada ei kuma kaba i abri mi tabata duna kuater lès riba un dia mi tabata kaba mitar di dies mi ta yega mi kas dies ora Mei e temporada mi ta duna lès tres tres or pa mitad di sinku. Di seta djis pa bo Pa bo logra cobra sera e- i pa bo logra cobra sera e e Ku casa, huis. logra na. sera anto sin risibi nada di pago eh se mi tabata haña nada di pago ke men mi mesun tabata paga mi mes ke men mi tabata traha letterlijk pa e luga. Kende tur a koke bo finances di bo di bo mes en kon. Juist di mi mes en kon juist anto Ora mi kaba sinku or, a mitar di sinku, sinku or otro leas ta kuminsá kaba mitar di shete, despues shete or, asina, asina te ora mi kaba kuater leas mi tabatin. Anto mi ta keda morto kansá, morto kansá, so kòrda bon mi ta kabi traha otro trabou despues biainan ke mi a bo ta keda morto, morto, morto kansá. Anto asina mi por a logra ku mi sa kubri. E tabata e promé luna mi ta kòrda ku a yega nèt nèt ke mèn. Nèt nèt nèt e esèn mi dibu paga ke mèn. Un kosi ora mi a kuminsá nunka ta tin lunanan den den covid ku mi mes mester a drag bei ariba pa mi por logra sera esèn pero.

No m'a keda al final dos aña. Dos aña m'a keda eynan. M'a keda dos aña despues m'a buska e otro luga. E orsun ku mi tin aki si e ta un tiki mas razonabel. Si e ta hür tambe òf esaki si ta di pa kompleto? Si, hür tambe. Hür tambe. Ok, ok, ok. Anto, ya, esaki tambe hopi mas razonabel. Ya, ya, ya. Anto asina bo mi por logra mantené dje, m'abrí, kumpra material. So, bo ta keda no, amo. Kiko e fita a sega bo? Um pa no nos tin diferente prijs ke men laga mester si e hende ke bin un biaha pa luna e ta paga sesenta dos be pa luna e ta paga shete sinku tres be pa luna e ta paga ocho sinku anto pa e atletanan ku ta hasi bokseo mes nan ta paga un kontribushon di ochenta i sinku florin anto ora esei si ta trein tur dia e benefisio ta ku bo ta trein anto ora tin kompetenshanan bo ta bai bo ta haña material tambe si bo mester etsetera. Esey ta beneficionan cu bo tin. Pero bo tin cu inverti den bo mesnan un tiki. Claro. Claro. Awa con con un training ta asito right? Bo a bisa ami of bo res cuminsa mañan. Ki ki ta mihor manera pa cuminsa den den den cuminsa den mundo di boxeo? Ami siempre ta recomenda si bo ta mas grandi que mi, si bo ta bo tin un edad grandi caba, diesocho aña bay for bay bay ariba, ami ta recomenda nan semper cuminsa cu e fitness. Den e fitness mi tin e tempo mi por mustrabo e technieknan. E grupo awor aki di atleta ku mi tin ta hopi avansá ta bai kaba. Despues mi no ta rekomendá yu hende ku ke kuminsá bòks, ey bin, drenta e soba no ta bai komprendé nada ku nan ta besi ku neto. Kondishon ta gana tèknik tur dia tambe den e koe. Kondishon ta gana tèknik pero bo mester tin tèknik tambe. Sí, sí, sí, sí, ta un Sowisou, sowisou. Un kombinashon importante. Kombinashon hopi. Mi ta yama e voorbeeld, si nos tin mesun lèvel di tèknik, anto ami tin mas kondishon ku bo mi ta gana, sowisou. Sí, mi ta gana sowisou. Exactamente. Exacto. Of si mi techniek ta net un tiki, mi, mi ta net un tiki menos ervaring cu pero mi condition ta win grande. Tambe bo por gana. Ese ta sigur, sigur. Pero técnica toch ta un, un cos hopi, hopi, hopi, hopi, hopi, hopi importante. Y tambe experiencia. Pasobra bo por haña bo cu un guy cu tin asina tanto experiencia, e guy no ta ni prepara pa e pelea, físicamente. Abo ta bay train. Dos be pa dia, tres be pa dia. Pero e ponti e experiencia ke gai tin. Sali sali Mike sali Mike Tyson den su den su laatste peleanan. Den su laatste peleanan. Bon tin e experiencia ke gai tin. E gai ta gewoon e ta train fisicamente pero no mer su fuerte pasobra e sa ke ta hasi e ta domina e materia. Asina bon ku e ta bringa riba hopi trankilidad e por manage su energy ke tin masha bon mia sinti ke ora e ta kansa sinti ke ora e por duna. Kondishon ta hopi importante pero e ta tur kos den bokseo ta un kombinashon laga mi bisa bo tin kondishon bo tin teknik bo tin bo taktika suplemo bo tin tur kos pero mentalmente bo tini bo ta den bo ta bo ta bo ta den e kos pa bo bisa awe mi tin gana esun por ta mentalmente mas fuerte ku bo pero enta en tin su kondishon top enta puede ta gana bo pero na e ta un kos di Do ba- ba- Conjunto. Batama ta prepará e peleador nan mentalmente por, Nos por ta ku por pelea? base, nos ta por base tur eseinan. Kon Sowieso kon no kon kon 100%. bota hasi ku e mes? Esei bo ta siye laga mi bisa mi tin otro un coach ta yuda mi tambe. Laga mi bisa nos ta papia ke e e e e boxdoornan nos ta bo sa nos ta base nan pregunta laga nan pensa. Nos ta puntra nan kinan ke, nos ta laga nan meditá, reflehá, splika nan pakiko, kiko, unda bo ke bai, unda bo ke yega, kiko bo mester pa bo yega. Esei ta hopi importante. Bo tin ku prepará bo atletanan mentalmente pa loke nan ta bai hasi. Prepará nan pa e nervionan di pelea. Eseinan ta hopi importante. Bo por ta kon bo prepará ku bo ke.

Kalma. Bo tin ku bo tin ku motivá nan tambe pa nan ta pa nan ta rèdi pa bai guera. Juist esei ta e parti sikológiko. Esei ta loke e parti sikológikamente ta hasi. Bo no ta papiando ku nan sikológikamente pa nan ta pasivo. Bo ta papiando ku sikológikamente pa nan bo ta papia pasivo pero den nan kabes ta bai formando un bòm. Bo a komo manera ku ora nan drenta ei den ta solamente gas pa dilanti tin. Bo a komo manera ku entre esei ta e parti sikologiko. Sikologiko bo ta hasi nan pregunta, pone nan pensa. Bo a komo manera anto nos ta hasi ele pero eigenlik ora bo ta trata di un selekshon bo mester tin un coach pa kada un di eseinan. Mester tin un coach pa psicologo pa parti psicologo mester tin un coach pa parti tecnico mester tin un coach pa parti tactico mester tin un coach pa parti fisico mester tin un coach pa parti forsa bo mester tin entero un team riba bo entero un team bo mester tin un coach pa pa masa pa masashi cu terapi bo sa cu cuando ta prepara.

Físika, na parti kondishon Mike Tyson ta doshen por shento. No? Aa. Pero e guy su mente ke ta tin ta drenta kaba kos. Mike Tyson pasa seis round, hopi bia nan a gané. Si Pero, e pasa. pero, pero físikamente, Ma- Ma- Tyson ta un beast. De prome seis round nan. Después Ah, ok, sei, su, en- sei, su, su, su condition. stamina, ta- su stamina Yeah, tabata yes. bou? Su stamina no oke pero e no por bai mas ku seis rond e ta un tipi boxdor ku ta e por bai mas ku seis rond na mira mester lo pero e no tin e mesun performance ku e prome seis rond e prome seis rondnan bo logra survive e bo por yega final Reynald su techniek ta ta ta yude hopi si pasobra segun mi hopi su pelea no ta no ta no ta pasa di sinku rond paso e ta sali ku un un preshon hopi duru riba bo hopi duru e ta keda riba bo.

E ta mustra tiki. Ah, estoy na hek su a. Amateur ta tres rond di tres min. Pa bo bai, bo tin cuminsa train feo wak e dies bo haci trinta minuto kere bo ta ready riba bo bai e seis rond. Bo ta kere djali? Ii, con bo laga. Bo ta Pero cansa cuando, su. con, con, con largo e proceso ey si mi bisa, ok, maña mi ke, mi ke echt cuminsa pa mi tin un pelea lo mas pronto posibel, anto si no saña e otro boxdor tambe ta bay. Ki ki ki temporada mi tin ku bai train pa mi ta físikamente, mentalmente, téknikamente bon pa mi por bisa ok mi por mi Bo sa e mi por parti duna un bon pelea. si e parti mental ta bai pareu ku bo training pero ki ta pasa tur kos ta depende di abo mi tin boksdornan ku ta kapta kos den un luna mi tin boksdornan ku ta kapta kos den tres luna mi tin boksdor ku ta dura un aña. Pero e ta logr'é basta ke. Anto tur kos ta dependé tambe di bo tempu ku bo ta hinka den bo trein. Bo bisa ami awo aki mi ke trein dos be pa siman, mi ta bisa ku bo soño ta imposibel, e ta posibel pero bo proseso ta mas largu. Si bo bisa ami bo ta trein awo aki tur dia, bo ta kominsá tum'é kos serio. Train bo mes na cas bo proceso por ta hopi mas cortico. E lo ta great. E lo ta great. Si bo si bo ke bai seis ronda si e condition mester ta up and top. E lo ta hopi great pa pa pa pa maak mei. E ta hopi great e no ta hopi hende ta picture algo no nan ta dar pero kere mi bo ta bai haña bo ke ta fai den training anto te mes bo ke ta haña bo ta haña den pelea tambe. Bo sa yega bo sa ye bringa riba kaya? Sa? Kusnan a gana? Ah, mi a gibi den riba kaya no, na skol mi a gitiri un moket un bes, Sa? pero Sa, mi no, mi no a hip, mi no a hip era, mi no a hip era pelea. No, mi, mi hip era ñu pelea asina. A mi Mi ta, mi ta kla ke pelea Riba asina, mi ta, kaya mi ta si kla riba. nunka mi a Ami, hip ami, den. ami no gusta bringa first of all, pero maye i mak mi un bringamentu mi ta kòrda kòke tempu i koko moné ei hopi tempu a pasá so i mas ei dies aña nei mati mi no sa si mi a konta bo e kòke pero mi a bai kokomo ku mi frai toentertyd anto su amiganan anto ta tin un gai pa bisa e tabata tira na e e gender inkorekto nos a bai anto dor ku ta tin tantu muhé rònt di mi anto e gai anto ami so ta kere un grupo di Broanan e gainan gewoon por sa yega bin asta wak si ferfelu anto nan a mishi ku ku mi frei anto mi di no aka kisi no por Sea, no por, no. ma bai buska nan drechi mati e gene aki warta un no anto di ripente dies a yega the same time anyways mi ta papiando ke gai anto nos a bay esta mane diskutiendo kos dji djai Boris man yu moketa e moketa aki bin de la nada echt letterlijk di patras yega aki